Kpɛm maa, ŋuni n-su daŋ maa mini bɛ shɛɣu kam zaasa. M ma ŋun kani maa, di zuɣu hal n-yi mali bihi, bɛ yɛn pii pii la daŋ maa n-zaŋ ti daŋ kpam maa ba pirina ni ba kpeennim maa. Zaɣila n-yɛn wubisi zaɣila, zaɣila n-yɛn wubisi zaɣila, zaɣila n-yɛn wubisi zaɣila. O sitira ka bɛ zaŋ li tari din ni tooi saɣi shɛba. Wummi fa, di zuɣu a ni nya ka Dagbambiya ni nini ti kani kum biɛɣu, kamaa bɛ dila nira ka o piri. Ka ti kani lala durigu maa puuni, Dagbambi yɛliya ni kum biɛɣu m-bala maa, o fali o daŋ bi diri li. Din nyɛ o fali maa, sitiri shɛŋa o ni yɛri ŋɔ. ka niriba pam mali yɛli muɣisiri ni bɔ zuɣu ka o mali nyiɣi ni piɛri ka bɛ zaŋ ti ka siɣiri ba ka lee vala o sitira maa ka o sa ɛhɛ a yuun shɛha ka o dini m-bala daŋ maa zaa bini n-nyɛli lala n-daa nyɛli Dagbanli puuni daŋ maa zaa bini n-nyɛli amaa o neen yɛra maa ŋuna bɛ yɛn valimi n-zaŋ ti ka siɣiri ba maa binshɛɣukam din be o duu maa ni ko ka bɛ yɛn vali n-ti ka siɣiri ba maa kumbiɛɣu m-bala di zuɣu lala kuli din mali bɛ yɛli ko bɛ lan bɔri ni lala bini maa di ti lahi niŋ bɛ daŋ maa puuni zaɣ biɛɣu m-bala Hmm? Di zuɣu o sitiri yɛra ŋɔ ka bi yɛn kpuɣili n zaŋ ti din di tooi saɣa shɛba hali o ni tooi mali biha maa ka bi zaŋ tooi tooi sɔɣi kamani ni yɛ bin ŋmaa ŋɔ yi mali dapaya ka o nyɛ yuma ata bin ŋmaa ŋɔ bi zaŋ tooi wula ka o yɛn niŋli o naɣani labilim bi yɛn zaŋ sɔŋ hali ni o ti paai o ti zooi paali ka yɛli mari ŋɔ tani maa gbana kpi birabi niŋ la bɛ daa zaŋla ŋɔ maa kuri bukaata. Ti ni yɛn nya falipirigibu, Dagbamb bi bela biɛhigu ni ka adiini musulinsi ka ti kana, din kana di gba kamina ni di zalisi, di bi kana zaɣ yaɣu, di kamina ka mali zalisi, di niŋ ŋɔ, ni ŋɔ ŋɔ, di niŋ ŋɔ, ni ŋɔ ŋɔ, di gba kamina ni di zalisi. Zalisi maa shɛŋa ka di kana nti lu n-zahim ti yaannim daa gbib shɛm chana, ka shɛŋa mi kana nti ŋme li naŋgbankpeeni. ka bi ʒini bukunta n yuli n gahim shɛŋa bin yɛn zaŋ shɛŋa ku bukaata ka bi zaŋ ku bin ku tooi zaŋ shɛŋa ku bukaata ka bi labili di zuɣu adini musulinsi n kana ka dagbam bi baŋ fali pirigibu dagbam bi daa dirila fali bi daa bi pirigiri fali adini n kana ti yɛli dagbam ba ni di simsi ni di kani ka binshaɣu kam a ni mali ka di kpali a bidɔɣirisi sani nimaani maa ka naŋgbani kpeeni kana fali puuni n ninni la n ba ka m ba nyɛ ti daŋ tuuni. Di zuɣu maɣa kam ya m mali m ba sani ka bɛn zaŋli kana. Di zuɣu Naa Kpaama loya tiyiŋ sambani ni. Tarata kurili o ʒe nimaani, mini ka kurili maa gba ʒe n-ni. Binyɛra pam be nimaani. Di zuɣu hali bua yɛn kɔhi ti daŋ ni. Sheela m baŋ ka bɛ gbaai shaawara ka m ba dihi nuu ka di naan kɔhi. Di zuɣu man ni yiɣisina ka nya laa maa, m ba buni m-bala. Pumpɔha di ni mi yɛliya ni n ni di kandi simsi ni o bini di kpalim o bihi sani. Di zuɣu man ni yiɣisina nyɛli ma, man kul yiɣisim na ka nya ka di be m ba sani, m ba bini m-bala. To din sona shili yɛlmaŋli ka m ba bini m-bala, ka m ba ti kani. Ka n gba zaa nia nyɛla kaman yaa lala bini a di sibisi ni di labi m polo na, bee di sibisi ni di labi ti politi din bihi ŋɔ maa. Ka m ba piri ni yɛn ni bɛ ku nya understand. A mi m ba piri ni m mali yɛlimaŋli bee bɛ ka yɛlimaŋli. M bi mi di ni niŋ shɛm ka buni maa ti beni. Man ni n ku neei na ka di beni. n ba kɔŋko bini shiri nyɛli daŋ maa bini nyɛli wula man bi mi man ku nyɛla n ba ni gba buni di zuɣu di simsi ni di lɛbi n dini ka ba piri maa ni bi ku saɣi lala tiro n tiri milimi n biɛli ni kani ŋɔ zaɣalan n leeri dɔɣiri kpɛma di zuɣu lala bini maa ŋuni n suyi fukumsi ka bihi maa bi ti yɛli ni bi ku nya understand ayi ni bi ku saɣi tili Ni maa ni ka a nya ka daadama nima ka pa pili taba nyɛ viya dibu fali zuɣu, amaa so daa bi kuri so fali zuɣu. Hal di yi daa beni, di daa bi yoli, kamani nabihi ŋɔ. A ku tooi ni bi kurila taba nabi maa zuɣu, ŋumbɔŋɔ dimi ka bi yuui shɛrɛ din wuhiri ni zaɣilan ku o kani. Dinzuɣu a ku tooi kpuɣi li laa. di ku nyɛla zizisim so ŋub zaɣila naa yaa kaza ŋum naa yaa kaza nam maa zuɣu ayi shɛhira din wuhirili kani di zuɣu a ni ku tooi gbibili la hmm? to zuɣu yi ku yɛn yaa wo ti so zaɣila ŋuni n-ku o toon tali maa zuɣu ti ku tooi dii kpuɣili la o gba ka ti ʒi nimaani naɣila kpim maa kpiro naara ban gbahi o o be wan di tɛri shɛm o ku nyɛli laa di zuɣu so bɛ n dim o n mim ni kuwa ka ka ti ʒi nimaani ayi n gba ku niŋ dawoma baɣayuli ni dima tumi n bala maa di zuɣu n ku yɛn chaami ku mi kuri pamli a ti yɛn ti kpimi ka n gba saɣa zanna dindi ka a nya ka niri kani ka a nya ka o bidɔɣisi ka bi kpira ka bapiri nima ka bi kpira yɛli biɛɣu kpɛla daŋ maa puuni maa hali ka ti paai luɣu shɛli polo ka fali ka di pa lee bini gbaari o nirilan kani o buni di pa nyɛla gbuɣinli nan tuun to maa ŋun mali muhi ŋun paai na ŋun ka muhi ŋun laɣima to di zuɣu a kana ti yuli ti Dagban la puuni lala yɛlisi ŋɔ di dola polo ni ninkura n zaŋ shɛli ti ti din ka ti ni zaŋ yina ti yɛri ŋɔ a gba chɛm ti niŋ vihigu Dagban bi daa yuli taba ti paai luɣu shɛli polo Dagban yɛn kana ti nyɛ ka bi yɛn buo Dagban kpi ma ti zaa ku yisina paai dina hali a ku tooi zabisi ŋɔ din ŋɔ a di yɛn zaŋ ka bi buo a mini o zaa ti yi chɛŋ amaa ka a ŋmaligi ka chɛ o Dagban bi daa bi niŋ la nangbani yinga n daa ku be Dagban Zuŋɔ ya ka di chaŋ. Di zuɣu bee ti yɛri imaani ti yɛbudonima ban daa nyɛ imaani. Mm. Ŋuni n-ku yɛn gbaai o dapala n-zaŋ ti a ka di pa binshɛɣu yɛla ka o yɛn bɔhi a? Biɛhigu ka o zaŋ tuɣi shɛm maa. Zuŋɔ m mi lan mali imaani hali maa ti biɛhi la ka ti gbahi ti daɣiba. Di zuɣu biɛri viɛlli ŋuna, Biraambo biɛhigu zuɣu bɛ yaata tariga ka di do polo ni ka ku tooi ŋmɛ naŋgbankpeeni. Bɛ ni daa gbibili shɛm chani ŋɔ, di daa chɛmi ka barina dii ka biɛhigu maa puuni. N daam, ti zaa buni nyɛla zaɣ yini, di zuɣu di chɛmi ka ti bi tooi niŋdi tab shiriku n yi ka di zuɣu chaŋ ti bi ŋmɛri naŋgbankpeen yoya. Dinzuɣu Dagbanli puuni, fali bi dirilimi bɛ bi pirigirili adiini n kana ka ti pili fali piribu nimaani ka ti lan pili tab kubu. To domi nimaani di ŋmanila bɔri yoli yɛn kala nimaani na. So beni, Ʒiɛmani, ŋun shiri bɔn n-nyɛ o liɣiri. So nuu kari n ni, tiri o n tibili m-bɔri laɣinda, m bɔrila m bɔbu ka m bia buri o bɔbu ka n ti so buri o bɔbu. Ka Naa o yu, ka ti tizuɣu maa ka o bɔn nya, ka dɔɣi bihi, ka bihi maa mi na pɔra. Ka Naawuni tahi yaana, ka ti zuɣu maa ka o lɛbi o nyaaŋa biri dunia. ka tinim ban nyɛ o dɔɣiri pam ŋɔ ka tinim pa ʒe polo mini o puuni nɛma zaa wahin su ti tizuŋɔ o mini o binshɛɣu kam zaa ti niŋ su yɛlimaŋli nyɛli ti yi niŋ lala viɛnyɛliŋga m-bala amaa ti yɛn ti niŋ su o binshɛɣu kam amaa ka lee bi gbib o bihi maa viɛnyɛliŋga tɔ ŋɔ aadalichi bi kana aadalichi kani to Dagbaŋ kurili ha to ti yi niŋ lala baɣiyuli gbahi ti tumi m-bala di zuɣu kpibiga hey Dagbamb daa mi o zaashili nyɛ luɣ shɛli. Dagbamb daa mi o zaashili nyɛ luɣ shɛli. A yi kana ti yuli ka shɛba yɛli a ni ka bɛ daa gba ti fukumsi gbibbu. Dagbaŋ daa dihimi tabili ni daadam simsili o dirila o woliga puuni, daadam bi simsili o kushia ka o nini mahi ŋ-ŋɔ ka o diri ka nyura. Dizuɣu bɛ daa wumsiri ti la fukumsi wumsibu din yɛn chɛ ka a yiɣisina yaa ka bi zɔri wahala, ka bi zɔri tuma tumbu, ka ni tooi ku kpaŋ amaŋa luɣilikam a ni be. amaa di pala biraku bɔriti la nahimbu hali ka din chɛ maa wula nyɛ mina zuŋɔ biɛhigu maa puuni wula ka a nya a bia daadama kɔyɛ mali alaafee nuhi pia naba pia o luɣu shɛba bɛra ka o chani suhira a bi nya ka di be biɛhigu ni lala tam maa hali ka ninkurugu maani bara di daa bi niŋ alaha ka a ku nya ka ninkurugu ka o kuri hali ti kula n ti maani bara a daa naan ku nyɛla maa zuŋɔ kpɛm tiŋ puuni ka a nya hali tiŋkpansiri pa biɛni mi din pa mali biɛri maa chɛm daani ka a nya, ka pa ku zaŋ zaa zaŋ leei daabilim ku be daa puuni, ka di ninmɔhi maa yaɣi, hal ka o kana ka a bi tooi gba, ka di nyɛ yɛtɔɣa. Nya ka di zaa yina. Ti dila alaha ka di mili ti, ka ti tɛha ti yɛn kpila yɔŋ, ka Naawuni chɛ ti, ka yaa maa ti naai, ka alaha shɛli ti ni daa diri maa ka di ŋmaai, ti bi ku tooi ŋub mɔri, sheela ka ti gindi niŋ lala dira. Eyi m ba pira di ti ku a yuli ka ku n tabili a daŋ. Ban wula miliɔŋ gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.